Ha khensa ngopfu leyi chanel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana na ku vulavula hi mhaka leyi xana mahahlwa ya lahlana na or xana mahahlwa a ma lahlani na i nge ni rhanga hi leya simple. Mahahlwa ma endla yini? Ma lahlana. Loko mahahlwa ma lahlana ku na swilo swo karhi leswi swi endliwaka. Vakhegula na vakhalabye va ta mikisa mirhi yo karhi leyi va nga ta fika va n'wi nyika yona a nwa, before va n'wi tivisa ku yini makwerhu i lovile. Ivi loko va n'wi mikiserile ivi a nwa, ivi va kota ku n'wi byela ku hayi makwenu i lovile a nga ha ri kona emisaveni, ivi va endla yini? a kota ku amukela. Loko a kote ku amukela ivi a kota ku pfuneta ku prepare-ra yini? Nkosi wa makwenu. Ivi mi kuma ku wa ya a ya vona na makwenu ku ebokisini or endzeni ka casket, a ya a ya lahla na makwenu ku emasirheni. Ivi yini? Nkosi wu hela. Mara ku va ku ri na swilo swo karhi leswi va nga ta va n'wi nyikete swona. Mara leyi. ni nga ta mi byela yona leyi ninety nine percent va ta yima na mina mahahlu a ma lahlani mahahlu a ma lahlani hi ndlela leyi loko hahlwa rin'wanyana ri lovile va endla yini va teka hahlwa leriya va ri bakisa ku a kula. loko va ri vhakisa kule a va ri byeli ku ku humelela yini va ta sala va phiriphera timhaka ta nkosi va endla hinkwaswo swa nkosi leswi swi endliwaka loko ku ri ke ni hahlwa leriya rin'wanyana ri le kwihi ri le joni va ta meka sure ku ku nga vi na munhu na un'we a n'wi byelaka a n'wi hlevelaku ku hayi phela makwenu i lovile le kaya wa lahliwa. va ta swi teka swilo swa normal van'wanyana lava nga na timali masiku lawa va ta vhakisa un'wana wa rixaka va n'wi nyika movha va n'wi nyika na mali va ku famba kwale a nga kona ivi a fika a suka na yena va spend-a ku hungasa ku endliwa endliwa mi hi va hi vanhwini leyi hinkwayo va tsaka kwini kasi le kaya ku na yini ku na nkosi ivi ku fika nkarhi ivi a vuya loko a vuya va ta fika va n'wi nyika swilo swo karhi a nwa loko a nwa ivi va n'wi hlambisa ivi va kota ku n'wi hlambisa va ku hayi makwenu u endle. i lovile loko va ku makwerhu i lovile i va endlela a kota ku amukela va famba na yena va ya va ya n'wi komba ku hayi makwerhu wa wena i tlele la i va endleni i amukerile a vo njhenjhe va fika va n'wi byela ku hayi makwenu i lovile hi ku i ta tlhaveka hi ndlela leyi a twa ku vava. ivi hi ta na leyi ya leswo munhu yaloye wa vabya. Loko a vabya nakona va endla tano, va n'wi teka va ya n'wi veka kule, va n'wi tshungulela kwale. Makwerhu a kha a nga swi tivi ku yini makwavo wa vabya. Ivi hi ta na ya ka tinyimpi. Tinyimpi mi kuma ku va hisa lavaya loko yo suka nyimpi, nyimpi ya mahahlu a yi timeleki. Loko wo fika i sungula hahlwa rin'we. ivi lerin'wana ri nghenelela va lwa na munhu wun'we yi nge timeleki and a yi chayi minyimpi ya vanhu lavaya wena ni ta ti byela ku mina ni lwile na vanhu lava yi chayini a yi se chaya yi nge heli nyimpi ya vona mi nga rivalelani namuntlha mara hi swi tiva after ma masiku ma karhi ya pfuka nyimpi liya se hi leswi mahahlu ma endleke va nga endlisa xiswona van'wanyana loko no fika ni kuma mahahlu ya ka hina va ri ku lweni mina na va tive tindzisana ta mina loko va fika la ni fika ni vulavula marito yo karhi. because loko va velekiwa ku na mavito yo karhi lava va nyikaka wona lama n'wina mo ka mi nga ma tiveki mi tiva ma lama nga dumaduma va tivekaka wona laha hansi or loko hi kha hi huhwa hi huhwa na vona laha handle hi va tiva hi wona or hi ku hayi vo sesi swimanimani or vo buti kasi ku na mavito yo karhi lama va nga yini va nga tivekaka hi wona lama loko ku ri loko va vabya vanhu lava va ri vambirhi or munhu wa vabya loko va n'wi phahlela. va phahlela hi mavito ya vona se loko no va kuma va ri ku lweni fika ni ma vitana hi mavito va ta tshika nyimpi ivi nyimpi yi hangalaka ivi va famba va ya ku va ya kaya se that's why ni nge se na leswo lwa na loko va vabya se a ni la ku kongomisa ngopfu ka ka yo loko va vabya a va lahlani. mi nga mix-i swilo. Loko ku ri ke ni mi va vona enkosini mi kuma ku ku love thwisi ro karhi, ivi lerin'wani ri ri kona nkosini ri ya na le masirheni ri endla hinkwaswo na siku leri rin'wana thwisi ri lahliwaka. Va va va endle swilo swo karhi, va va va va endlile va va mikisele mirhi ya xintu ku a nga tlhaveki ivi va n'wi hlambisa hi swilo swo karhi. Hayi ku mundzuku mi cinca. mi ku mi vone thwisi ro karhi ri kha ri lahla thwisi ro karhi why mara ku na swilo swo karhi leswi va nga ta va swi endlile mara ninety nine percent va vona a va yi enkosini a va prepare a va byeriwi no byeriwa va ta byeriwa loko yini a lahliwile swi vekiwa swi vekiwa xi hundza hi ku yini i ta tlhaveka loko no ku ku tlhaveka vo tala va ni vutisile ka yin'wani ya ti-video va ku ku tlhaveka swi vula ku tlhaveka ni vula ku i fika i ba hi. Ku na leswiya swa ku hayi i be heart attack i wi i va a lova hi xilungu sweswi swa masiku lawa se hi swona hi swi vitana hi swi vitanaka ku tlhaveka kumbe a fika a wa erivaleni a sungula ku vabya mi khomensa kwala mi khomensa kona mi lunghisa kwala mi lunghisa kona hi mhaka ya ku hi mhaka leyi ya ku mathwisi ma lahlana kumbe a ma lahlani na na khensa ku va mi languta chanel ya matimba ya manana ma YouTube channel kombela mi subscribe ku chanel yi kota ku kula dankie.